machiegni jaonyona thuolo machalo koda maendi an kod okinja e got ramogi kaendi kendo wan kaendi mondo wang'e ane weche mathoth ahinya ma bende osehinyo piny kendo okinja koni an kawuono en kode gima tie gi tek ahinya midwa mondo ong'e ane kaka nyalo reso gige nikech gini dhi ketho piny to kofwenye chon to inyalo dar juogini mondo juogi mabeyo orit piny e yo makare wach mane ma in go kawuono ni arwaki wuod komenya e wi got ka mm-hmm. e, ne wasingo nyikwa ramogi e, tich ariyo mokalo mm-hmm. ne wabiro golo nigi chik apar mata jomathwaragi mm-hmm. simba ma kilwar e piny ma uganda gunda ne kuma wuokie tiluonge ni kawempe kawempe mane igunda mowoki mano dala degi eh. degi mano dala ne koro wuon wuon makia ne nyakwara mogi kowuok abodhi kuro ah. to akia ni ka ni ka kilose i piny luo ka to kiny diyudera ka joma olose otho te kech gunda ni mowuokie cha kama inyuowe yani kama dholuo wacho ni inyuowe e koro kowok kucha ero tiluonge ni kwa- kawempe maning'eni kapok olwar kode e chula mageta ero kolwar mageta ero koro ikowe ni warage koro iringo kode e chuny nam ka koro nyiso nyikwa ramoga jwang' Eh, nwadwa golo chik apar ewi got kama bro tayo jomath gini nikech en gima wendo modonjo e piny ramogi ajwang' ka wase nyocha wayudo ni en ye namba ariyo koro moluwre gi chai gima wendo no nyaka me chik nikech ka ok oket chik to nyalo hinyo piny a osehinyo jogi ng'e ni jomath ne ose- jomath ne kinde mokalogo nyocha ikomo gi kor gweng' ma juma ka juma nyaka iyudi kikomo ng'ato jamath waragini koro emomiyo ineno ka juogi kawuono oneno nogol nigi chik apar matayo jomath waragi nyocha wanyisou ni waragi jwala achiel romre kod kong bia chupe apar jwande achiel cha ma ng'ama omadhe achiel orom ga gi japesa ma bomadho gicha chu- chupe apar chupa apar ni Manyiso magi ni te- kima- magi te odonji iyi odonji kimadhe ariyo Eh? timadho kong bia chupe piero ariyo Kor- koro ok en gima diwe mako michiki i piny ramogi mano adwang' yudi kipedho lewi bia prariyo ing'ato mano oling'o bi- to kemo en miyude chakret chating'adi
nyel mano wan ing'e ni wajobusa koro kwadonjo kwadonjo nwanyiso nyikwa ramogi wach mar Hey, kiret to mano ga- wacho ni wigot ramogi kaka kara bende kiret osedonjo wan busa mwang'eyo ni koole mbiru oting'o go raboro koole mbiru matin Ero. to kendi dak Eh? oting'o gorogoro piero adek gochiko mano mwang'eyo to mano jo, jo pesa cha Ero. en ing'e ni oonge piny ramogi ajwang' kendo Onge wi got ramogi.
e, otie kotia oonge wi got ka wan ka wan nago seke to kagwata konya kwa ramogi kijama thuarage tidwa ni idage piny ka Ero. to mak chikegi to nono kok imako tibiro komi machiegni kabisa nikech inyalo ga we ni madhe jwala bich Eh? to mano imadho bi achupe piero abich Mhm. Eh, mane- mano ok iduog Mm. koro nyakwara moga jwang' chik namba achiel matawe jomath waragi Mhm. kawempe kamoro amora ma kata kok ijamath tinene nikech niwasenyisou kaka gichal Mm. to chunge mondo irese nikech kireso ngimane tikonyo joge ma chik namba achiel wacho ni nyaka ilam kapod ok idhi madhe gigi nyaka ikow gi lamo ah, nyaka ilam kendo ing'e ni nyaka inyisi il- ing'e ni jomath ne wacho to kinja en obend itero wuonwa mani polo en ok terie wuonwa mani polo ero but i, i- to inyalo l- lamo obong'o nyakalaga koro nyikwara mogajwang' kijamathwaragi Tilemo ni obong'o nyaka laga. Jochiende masando ji ng'eny kendo ng'ato ka ng'ato nigi jachien. Mae musalapa maturgo e piny ka. Kawuok ka, ibed koda kendo kaduogo, iduog koda. Gino teko ne ng'eny, osenego ji mang'eny. Maka jach ok ok iketo ne mana Yesu Kristo, to bari ng'wech. Koro chik namba achiel ni nyakwara mogi nyaka mak, jamath ne nyaka lam. Awinji. Chik namba ariyo, ma bende tayi kijamath waragi wacho ni kik imond kuro koko gwen. Mano juogi omeri. Mano thoni obuogo ji gwen. Kimondo ko gwen. Nikech idhi ka juogi pod ochokre kaka dwago komiti. Eh, ing'eni tiyudo juogi ka pod ah, ok. Ing'eni eh, kaber. Eh. To ka waragi idhiye tok chiemo sa abiriyo. Ka juogi nosekere tok ai komiti man gi dhi kuonde mopogore opogore. Eh, ing'eni thoth joma ne monde gokinyi. ikombilo iwinje yani ng'ane cha nyomadho gino botho Mm. matiende dhi gicha gere Mm. to kimondo kode kucha ma kikete gimo boyudo ayuda dhok lichini iyi olenyo Ole, olenyo Ole- olenyo dhok lichini iyi makitako kichamo chiemo mana kaka plastic oneno mach Eh, iseneno ng'ama onego kuma ywak e osuptal Eh? awang awang awang To koro iwacho to ang'o ma wang'o ng'ani ya ing'eni ji koro wacho didwar ni uru jolemo Kele ur- cho- moro naneno juakali chiemo ka yawuot jua kali olo pi kuome ko awang Eh. iolo pi kuome O- kia kimedo olo pi kaka omedo ywak koro ing'eni en pi be pino be inyalo ga miye to modho Ero. matiende gi cha wang' dhok lichino nyalo tucho bleny Eh, koro nyikwara moga jwang' eh. nyaka ng'e ni gino ok mondi ko gwen chik namba adek nyakwara moga jwang' ma bende tayi kijamath waragi Eh. wacho ni kik imadhe ka ok ichiemo maber Mani chal ng'ama ong'ado otiko mar dhi e polo Direct. e moso kwerene gi deyene. And direct. Yani, direct. Gino kodonje ombich Ero. moyudo ka ni iyi non nono Eh. eka koliel miwinjo kwa wacho ye gin e jomiwinjo ka koro ywak no wang'. Mm. O, to kendo gino ok dwar omena mowang'. Gino dwaro kuon nyombo. Ng'ama dwa dhi madhe Ero. timiyi kuon nyombo maber Gi sup. gi sup gorenge Gorenge. no, imuodo mos Eh. ing'e ni gine alot gino ok dwa Sup kaliech, kuon Eh, kapuoyo. alot koyudo
onyalo wang'o iyi wang' ma- mano koro ing'e ni chal ng'ama moko mach Eh. to mede lum Ero. Eh, nikech alot no ema koro kumoko liel kod gini iyi kucho mapek gigo ok winjre momiyo nyakwara moga jwang' Eh. nyaka ng'e wachni maber ni kik imond kuro koko gwen kiny. ni kawarage ni bidhi ang'a ma dhi bandho jagope mano ka joma osedhi mang'eny ka mondo okinyi kduog A- ageno nabedie ni jomath ne bende Ero. duogi okelo kano tim neno Ero. chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' mabe tayi kini jamath warage kata king'e watni mamadhe idwa ni res ngimane wacho ni kik irikni gi madhe Mm. tem itonie matin piny mm. mar sewo juogi ng'eni jogunda umoko nitie mane jomath kata jok mane oselalogo e, to jok mane oselalogo be nitie e,
sama joma ne oselalogo nie lowo ywak to sama ah. iseyawa wi arage ni to gisongo ah, machiegni ing'e ni sama sama iyalo gi piny jomotho ero ng'at ma warage onego ero to ing'e ni sama itho to koro bende malaika oteri koro elo faendi eh. tiwacho ni Mara- warage monege Eh, no. Ing'eni jo- ing'eni joka be dhogi tek Eh. "Ah, an warage kamadhga ere witness koro ing'eni idwaro witness Ero. koro chuno ni malaika nyaka duogi kendo gi joma numatho Eh, gidwaro witness Eh, koro emamiroga kendo jomoko adek ma numatho go botho Eh. dhi bet janeno Eh, ng'ama ne gimetho Eh, koro iwacho ni ang'o mokeli Eh. warage monega Eh. numatho kode en ema norwaka iwinjo? ka momiyo koro kosenego jowadu to duogo omo jomoko oduogo omo jomoko miyo nyaka ibed motang' en ok irikni ne de bak idhi bedo witness mar ng'ane e ma ng'ane nikech ng'ato odum ne ne kotho ne komadhe koro idwa omo ni osiepene en waragi ne konege Ah, ok nonega an waragi konega range uru iya ka dhok gino wang'o bondage ani nene ko wang'o dho- bo- ginene na to bende chieng' mana tho niwinje ka ywago na wang' ane ka ywak na wang' kara koro iomo malaika to kara osenene juogi osenene koro iomo witness omi nyakwara moga jwang' kijamath Mm. to wadu achiel ineno konego Mm. donje warruok kech inyalo omi bed motang' to jok mamadhi Ah, ne ni tono matin i- i- i- ilo mm, nikech idilogo juogi ma kwereu gi jogundeu ma be ne madhe eh, ma be nyalo wuoro ni to ng'ani pakre nadi oparo neno ose- onyalo madho gini molowa to an amadho degi Mm. to en jwala mo matin ni opakre omi nyakwara moga jwang'a geno ni kanyo giwinjo maber walwar kodgi chik namba abich ma bende tayo jomath waragi mawacho ni kik iwuoth kendi Eh, jamath ne ok wuoth kende gino dwaro ng'ama tayo wadgi Ero. nono to koth ogoyi mi i- i- o- koth nyalo goyo bu nindo oko Awinji. E, koro ung'e ni odwaro ni ugo akwadha Mm. Ima- iyudo osiepni ma maber to ugo akwadha komadhe kawuono to in ineno Ah. kecho ng'ani mano otayi ka duoki kiny Ka- ka ng'ato madho ariyo in madho nus e in madh nus
nyaka uga kwadha imadhe Ero. e ma ka ng'ato mer kawuono to ng'ato mer kiny ng'ato dong'ie man kod wang'e matawe wadgi kech gen kumeru duto Okinyi gin jowarage wa gitego yudo komer ng'ama okoni na mer. Ah, ting'e ni wuodhigi king'i ng'ato mbele kanyo to bende chori kong'ongruok ng'ama chien Ting'e ni gimer gite.
Eh. Ng'ani ok oyie no mer ng'acha be ok oyie no mer. Eh, ting'e ni jowarage gi ng'e ni juogi kanenogi Eh? gihero kor moko yore moko matindo tindo tindo Shortcut. Eh, ok gidwa kama dongo inyalo po komwoma momi atek tagwari Ae be diyudo kata oganda gadi bungu to tuchi tie achiel to donjo i dala ng'ato. kuondego be ing'e nodhawoga komwomo an okwat ok bwoga okwat ok anyal wuoro ni toka ng'ane kocha nyaka donje ka Ano. madonge yo Gi- gi- yorgi donge tiele maloso iwinjo kowacho komwomo koro jamath waragino Eh? mano nyaka gimak chikno motegno chik namba auchiel nyakwara mogajwang' mabe tayi ki jamath waragi wacho ni kik iwe ma ok igo ne jo- jodalau gi osiepeni oriti sama idhi madhe ing'e ni duoki kong'ere koro an koro kaka wuok adhini Eh, awe An gi uneno- nyasaye an- an unena mana kaduogo ka ok aduogo to upenj uluw lainda Eh, eh, ging'i- nyaka ng'e nyaka kuma odhi Eh, nyaka- nyaka owach nyaka owach da jo- awe u e lwet nyasaye abende awuok to in ok ibed di motang' ni kichwado achiel tichal kama chwado biadi Eh, gi nitie jomath wetegi Eh. wetegi nyaka pimni gi nitie jomath wetegi Eh. ma bende en owuok ni dhi madhe mana kaka obende owuokno to eka nodhi chuth e kaka nodhi chuth Eh. samoro inyalo duogo dalau kanyo Mana chieng' ma jogweng' komie. Walwar kodgi chik namba abiriyo ma bende tayo jomathuaragi Ero. mawacho ni kik inyier joma osera- oserano magoyo koko e kor chirni e Kata senta. joma- kata joma nosekom Eh, ing'e ni yawa ma miel e dho duke ka thum ywakgo Mm. ibende chie- ichiegni ochiegni rani Eh. Eh, ing'e ma ka joma nokwongo niwinjo ka ng'ato go, "Ah, jogo makia kaka itiyo kod waragi Ing'e ni- Oo.
ing'e ni jamath ne wuon wuon ero to ng'eye Eh. kiseneno kotir kotengo tiende ni to ok odwa nyono piny Eh. to nindi tie ndara itaon gi ng'eny ahinya inyalo yudo ka ng'ato koro nindo ka nindi ndara kanyo m- oyueyo ai to obiro chung' to a Nua yue kamondi kama tin. eh to jomamoko to winjo kaka tam ndaro ng'ado kodhawa dhawa apike gweyo gi ndara kama ki- piny kineni ng'en juogi to nenogi omiyo juogi wacho ni kijamath kik inyiero ng'atno moserano nikech ibende ichomo kuro mana kiweye Chik namba aboro Nyakwar Ramogi Ajwang' ma be tayo jo math Waragi wacho ni kik idhi madhe ka ok iweyo pesa moro e ot ne dhako mar emergency. Awinji. Ing'e ni kiny inyalo inyalo chiew ka in e osiptal. Pesa no nyalo konyi nyiewo yien. Nyalo ga chiew kiny e osiptal. Eh. Eh, Ting'e ni ikia kaka idhi koro pesa no dikonyi nyiewo yien. to sama iwuok nyaka ine ni pesa iwe ot ya kutosha Eh, ti- iwe- iweyo bi nyisige ni mae to kik imul Eh. Eh, en kik imul imule mana ka kiny ineno ka duogo ka nikech en gima inyalo ga dhi osuptal sa asaya To- chik namba ochiko nyakwara mogajwang' ma be tayo jomathwaragi wacho ni kik imadhe jwalni ariyo ka eka idonje madhe Eh, ka pod iwendo modhi kanyo kik ng'ato wuondi ni madhi e jwalni ariyo ni dhogi mit madhi achiel ni dhogi chwadore kang'no ne nikech ng'e ni ng'ato ka ileno biya chupa ariyo hinge to ma gini to wayudo ni Ajwala achiel en chupe apar. Ero. Koro kimadhe ariyo in kod chupe kong'o piero ariyo. Mm. Mano kalo kodi nyaka imuchari. Direct. Gino ger joma joma welo ma pode ka dwa donje oger go pino. Be ok raw kodi e hospital idonjo mm. kodi e moschari direct. Yeah, ah, in ngeno in ngeno ngeno ngama mae to ngeno ngama pod wendo. Yeah. En ok onyal ywak no wang'. En othatha seche go. En nyako wacho eh gimoro awinje yaka. pok nawinjo ka gini timre linda Eh, ai, ma imagine Yo, onene ni ma koro awuok ji- kang'ane kang'ane mana awuokie mogik Eh, koro nyakwara moga jwang' walwar kodgi chik namba par ma juogi tieko wo weche gi wigo tu- ka wach ma math waragie kik wi wil ma ok ilamo ne nyithindi s- mwanduni chon chon Ka pod yot.
eh, ah, ogendi king'eyo ing'eni ng'ama oseng'ado tiko madhi polo gache lija nyalo kawe sa asaya sama kiikre Eh, ing'eni kata na gin joge ok idhi kama gimadhi ing'eni juogi to winjogi kech weche mag wachi chunygi gobiro i- i- nyakalondo ma juogi go tramogi ka tiwinjo ka gimadhe tiwacho ni ong'wen owadwa ong'wen Ah, ka kuongoni kik iweya ka kuongoni Ah, ma kineno kong'wen osedhi eh, ka- ikiri ni luo tok ong'wen ah, bana in in ki- an ema nyalo kuongoni bwana idonji gini karang'o mano sama gigo mbaka Eh, gigo kendgi. mbaka kendgi koro ing'eni gigo- giginene bwana bwana dala wakacha neno rach bwana lienda dhidhi marach bwana an ting'eni warageni Eh? jomath ne ng'eni nyalo ga kowe kata nag bul Awinji. e sambi kowe Eh? nyalo wuoto jolemo gi dhi kure diding diding to en waragi mane iye kanyo dhi moko bende kowe kata nag sanduk Iyudo ka otwang' bul maber. e otwang' bul maber oling Bul iye ywak. e oling iye kanyo Mana ka jo kogalo ma dhi dhi support kogalo. Eh, te- Ikano warage mikowo. e ting'eni miende miende miende samikowe Eh. opogre kod miel, miel mar jolemo Eh. kech ineno ka miende ng'ani galagala onyalo miel boduogo kale bwo sanduku Ae tiyudo ka luya be tuchne matindo tindo tindo tindo. Eh, eh, ma- tiwinjo ka jo- jomong'eyo Eh. to luyi kor bungu asiae mani mani ing'eno donjo omiyo nyakwara mokajwang' Mm. Ng'ama nigo otiko mar dhi e polo, mm. gach Elija nyalo kawo sa asaya. Omiyo kik wi wilga kijamath ma kigo ni joodi oriti sama iwuok. Mm. Kendo juogi nyisa ni jomadhe wacho ni obadho mana joma nigi mwandu an aonge gi mwandu. an kaka wuokini an uneno sama onge ga ng'ama onge gi mwandu mm. pogruok en mana ni ji olore e mwandu mm. e inyalo lemo ni wuodi kata itoch mimenyogago mimenyigago kimanyi nana Omolo wuodani Ero, to ojani ka gini odhi koda ikawe. ikawe in e nyathina in emimenyoga bungu kimanya in eming'e yore maluwoga ee to kata na misipi be inyalo mari malongi malwarga kisemadheno be inyalo wen wuodi to simbi mitweyo gi bladano Eh. inyalo lamo ni nyari omiyo ageno ni jomath warage simbaga Mm. komako wechegi to ok gibirani piny ramoga jwang' kaka ne gini oserano pinje mamoko mana kamano jawenya na mato bi jakomenya kendo ne wan koro kinja ma kambe go temo kaende kakolo weche mag dak ma bende osehinyo ji amath kane okolo chik apar matayo jamath waragi mosewito ngima ji ahinya kendo miyo sani thoth ji odak e ngima mokodre kaluwore kod math ma gimadho ka ok

machiegni jaonyana thuolo machalo koda maendi an kod okinja e got ramogi kaendi kendo wan kaendi mondo wang'e ane weche mathoth ahinya ma bende osehinyo piny kendo okinja kona an kawuono en kod gima tie gi tek ahinya midwa mondo ong'e ane kaka nyalo reso gige nikech gini dhi ketho piny to kofwenye chon to inyalo dar juogini mondo juogi mabeyo orit piny e yo makare Wach mane ma in go kawuono ni? Arwaki wuod Komenya e wi got ka. Mhm. Eh, ne wasingo nyikwa Ramogi